Kwanyara na konya koribara amatoke aya, naende nabwate obwansu gete bwarenge spe, Special.
Bas. Mbuya mono kegiba omwancho omorigire'ande ase ase gotobwatera rero buna twagochaka eri nengero eyio ya sweet banana eyarenge chingaki chienywomo naende buna twakwanete ase entunda ya heather ntwakwana igoro ya enywomo togateba chinchera nchire ama types of marriage nchiarenge ase amo gusii lakini rero togochi narrow down to Main marriage, gose ekero marriage yakorekanire, ng'aki oboiri bware kobwatanigwa korwa omosike buna agende ase obone ebinto binde, nabo toka iga na omwalimu obino. Eh, omwalimu obino nyambane. Yes. Mbuya mono ase ogotosoncha na gotorigereria na gototegerera Mbuya mono kabisa.
ase embaka eye Eyo. toikaranse tokori Tokona mang'ana koria. Ehe. etureti y'ogosemania engako y'omogusii ase twabeta ase tokorwa na koerera aba abana b'amaki aya, ng'aki tware naende totagete ebinde bitaterwe, ng'a erinde ntosari mono buna egesaku, ntochi gotu, ng'aki? ntoturutumba egesaku, Mm, ntoturutumba egesaku. Mbuya mono kegima.
ntoyeme egesaku.
Eh, osoro, Yeah. tiga nkoinyore ng'a Chinyuomo chi'omogusii ntwachibeti, no- no ng'inyo rirenga twakwanete? Ee, ntware eh, kwanza ni- nabo ndarabe ng'a oda. Twakwanerete.
Rika.
Enyiomo ya rika. Ehe. Enyiomo ya ya rika naro nainyerete ng'a nabo nabo mosubati ebiira agocha ekero otari konyora gose ekero mosubati Aha, asibire. nagotebi kore enyiomo y'embera.

When we are discussing enyiomo ya omogusii eria eye original, original nyiomo onde are gotwara even egento gekorokwa divorce. Ah, there was no provision for divorce. Hakuna ng'ai egocha koruera, ekiagera ekero okobwatania abanto aba kwababwatani, gocha kobasibora is an issue. Oh, You nonye- will need everybody again. Oh,

na Onye inche motaiyo kanga ting'io. ting'io. That was the basic foundation y'enyomo y'omogusii. Bono Ingocha kong'ira nyarenge kere ase next inche mbori ng'aki chisababu chiokonyuomwa ninki chiarenge ase ekegusi kiarenge ndoche ng'a twasirire korwa ase chisababu chioko chienyuomo gocha bono iga ere ng'a naa ere so personal ogosangira onye nekero omosubati gose omosacha ataigweti buya that alone nabo gegospring up to divorce togenderere tingosiria. Toransiri.
I want to impact on what you are saying. Nyomo ya mogusii inche yarenge igoro y'omosacha na omokungu. Enyomo y'omogusii igo yarenge on community needs. Naende egento kiarenge ekenene is what we call procrea- Procreation. procreation. Procreation ekegusii ninki? Okogendereria egesaku. Okogendereria egesaku. Igo toigweti na egesaku kiarenge above

of our traditions. Enyomo ya kare kware koegwa esigani, osoro. Esigani ekero abagaka barigia esigani oyio niso na abamura bamwabo na abanto bamwabo bagenda ba identify enyaroka ase gete. Yes.
Ekero omosubati oyio abeire identified batoma oyo okorokwa esigani ogenda orota. Ochia korota.
Eh? Kori- kori- gochekia amang'ana y'omochie oiga. endoti Mhm. bamanya na ng'aki akorwa mogondo ng'aki agokora sobo mbanto ki bare nabaya bare nkoirane bare omorango kabere gose mbabwate eh, Okoboko ebimo ogo- bionsi Eh, gose babwate okoboko ogotambe. mbabaite- yani ebinto bionsi pi bikogenda na echaracter na echimbu chiomonto Eh. na nsoni Yeah. na omochie obo nosikire Ehe. Bakonyora namang'ana ambuya are, baetie amang'ana na oria na isa na isaini. Engaki yarigigwa, esigania yatumu, yagenda ya yachega. Yachega. Yateba nanto bwate obochege korwa mochigete gocha igoro ya gento gete igoro ya mosobe atigete. Ayio agenderera ekobwata nabaibori baria bagwancha. Igo toigweti association yachakire. Oboiri bwachakire.
Banto bachakire gokwana. Ii abanto Enkwana bachakire yachakire. gokwana. Aba batomwa abamura batomwa oo. Mm. Ah, abamura aba bono Ii, bagotwa inyuma. bagisangeba oyo.
Mhm. Bagenda ase omosubati. Bagenda nere.
Na mo- Bagenda nere lakini tari koba identify. Oo, tari gokwanwa ng'a Nabo nore. bareng'aine bonsi bonsi iga, lakini teri koba nani oyo. Bagenda aria banyorana na abasubati baba- babageni. Mhm. Onye babanchire.

kwaererigwa nerongori y'obori engiya kabisa goikaransa nomosae kwane. Bono iga riria egento ekegenderete nkonya korigererania bare na ing'we gose orabe ne- nere Oyo- oyo ogarire ayakire. Abasubati eki bakonya goeta aria na barabu mbona abamwe omosegwe na barabu na barabu nabo bakonya korigerania banya go suspect osoro. Ke. Iga iga okosangira abasubati barabwo Machungwa. bamanyire ng'a noyo ocherwa. Oyo, oyo, eh, eh, magana Abanto aya.
bamanyete nesigani, Mm. aba bande mbamanyaini inywe rabwo. Lakini ekero mwaigwe aa riiyo riri rigiya kabisa na ebiteni mogoikaransera, nigo mwariganigwa. Ah, igo Ekero mwaye. babarigereirie abaiseke aba barorire namoisaine, mang'ana taiyo, nao mo- mwaroserigwe rongori. Lakini baise kobarigereria babange, ebakorigia ebiaguso. Kai.
Mbare kobatena twabangire. Aa. Bakorigia ebiabuso bachaka kwabusa omochie obo. Igo yaani batagete kobatena karua.
Naki nkoigwa siku isi abanto bagoteeba ng'a takong'abusera. Igo Eh. ebine timbobe sana kwabusera omonto. Ah, bobe sana.
Igo nokomoseria. Aa. Ii, barigia ebiabuso kwanyora bachakire kwabusa omochie. Buna bachaka aye ba- bamura abang'aini bamaete na twase. Twaseri. Bari koganya ba- Batebe bagaye- mang'ana ba- mang'ana. ba- mang'ana mange. Gwachakire Mwaso. esabari bono inki ng'oyo inki keragera omo- omonto bagenda ase ba- bangeru bangu babuseru gose inki keragera banchu inki ekabase bagera Tokomanya. bare korigereria O- observation ye behavior ne chimbu chiomonto yarenge one side okay nabo oranyore eri bachete bagakora their investigation on your family nainwe ngokora mware Ah, Inwe babanchire. Ah, intelligence ye y'omosigani. Intelligence y'esigani nabo egoika ase oria ogosigana, lakini naende intelligence y'aba bakorigigwa Ah, eh. nere ike iga aria moino, onye kana gento getenge kare Getare kamoangera ase. Eh, ekemo eki gekoba abagoteba ni babusi.

Ria- all those areas chikomeki omosacha oroka omosa Mosacha. mosacha so mosubati oyo takogwancha Bako- bakonyora fununu buna eyio gose inche arenge emechie yaino gose inche akorete ki bakora ki bakwanga mwabusu Mwabuse.
Eki negento egekari sana omogusi are gokora, yare ko make sure ng'a omochie oito gose egesaku giaito nkeri gochi gotwara ebinto geko deal na kera buna importance na binto bike bike biria otatake biche ase egesaku gose community yaito so omonto are gotoma mapema investigation.

Enguba Musa chikareta emori, enguba Musa chikareta emori, ko namoyio birende okabeka tae, ebo nareria omoyae oo omotengo riaye yaye. That is a saying ng'a bo nareria obeire bono nomoyae oisaneire bono, aye onye kobwate chiombe, motengori korwa sobo. Ah, motengo riaye korwa Ii, omori. agende omorosia bw'omosubati. Morie ekero Ekero ase- ekero ekero gotera okogotera ni kama na abamura ba Queen Form gose bari ba- barache Eh, konywa bari amang'ana. bachire.
Ng'a kande karu kas agasarure kabe. Nwara.
Bono ekero esigani yakorire aya aye osoro, abagaaka batu- batomwa, bagenda, erinde emeroberi yaba y'okorwa chioma. Yarenge buna bono omonto akominyoka gochi komenya chiombe chitarakora ki? Chitarachi. Chitararuegwe. Chiombe echi chiare komanwa ekero chiamanirwe chiatemwa. Ekero chiatemirwe chinyangi echi chiamanya koba ah, omosubati ocha otimigwe egetinge. Giatimigwe egetinge obeire omokungu. Obogorie enkondo oang'ina biara, etengo y'abamaka nabugigwa sika. Emeroberi buna agocha omoichi bw'ebiranya narenge agwo kiabatang'aine iga otare konyarokwa konya gokwa, na nigo otaete ekero enyangi ere. yaretwa omosubati oretwa oikigwa orosi gwaigwa ebi- achabeire ebichabero biaye bi'enyangi arosiri buya Achantire bi. ee kiaikire bas amang'ana ayio akora ki Bono bwate kwa- aera mwaganya obokima bokorokwa Ekeroti.
Obokima bokorokwa Ekeroti. Tingwetania agwo. Nyuma toragende Ekeroti, intagete koramanya okomana chiombe nakwo ogokora ki. Ekero gwatabire ng'a okomana alafu ogotemwa. So, enki- enki- enki- ng'aki okomana ninki in the real. Okomana.

payment you don't pay for your wife you create a bridge chiombe echi chiare kobeka oboraro oboraro korwa efamily gochia eyende ah, naki omogusia agateba na chiombe makabe chikobeka boiri nchera egotwa twaigama ko naende ne chimbe chiariete nyangurukia ara gatarire ke ekeene yaani Gochinyora chiombe echi maete chiomera chie enibo y'omogosinti. The value was very high. Igo yarenge goika morachirigie. In the process y'okorigi nabo okobutorwa okoboko. Ah, buna Ekero ase mogosaima wrestling, gochia eh. gose borumbwa gose bogere gochirigi buna abasae mwachireta it was a game So nabo okobotoro okoboko otigane ne ekeene ekeene nkorwa agochia. Oh, ekeene na omonungu oyo otigari.
Korwa agochia ne ekeene. Igo ekero chire chimbe. Oh, na naki chiarierere chiariete ng'oigwa nyanguru. Nyanguru. Nyanguru. Nyanguru richete kotirigia Yes. nchiamorete Lisense. lisense mbuya kegima so totebe ng'a okomana ndiri mwachire go discuss gose negotiation ya dowry ama the price ng'ai kegochi koba alafu twaenda bono gotema Ego. Engige o- omosubati ebinto ebi bionsi okomana na ogotema ebigokorwa ekero omosubati atararusa obo gose Ye bono Mm.
tararusa obo